Tutan cu video in ca tete ka van photo tete ka van thlah. Natein tutan cu video in ka van chiah lai i nan van zoh cio caan poh nan van zoh te ko lai i nan van zoh tik tu ahcun zeirawl na tuan i ka zoh hnga lo tiin ka nan i ngaichih te lai. A ruang cu tuzan cu Tulio ah buai taktakmi President Trump le Ukraine i President Zelensky karlak buainak kong kha ka chim lai i mah caah cun na zoh tik paoh ah mah hihi na hawile te rak hmuh ter te hna. A ruang cu hika hin cun ah thawngpang chim ke a cangmi chim ka sawhsawh lo. A cangmi pawl kha zei ruang dah a can timi pi nak khan Zei ruangah dah meheh thil hi an tuah timi pawl kha a chunglei pi he porhlahnak he kan ngeihnak hmun si. Mah caah cun ah ngeih nuam, ngeih ṭha tampi lai. Mah cun ka ruahnak tete zong kha ka van chim pah lai caah a mah caah cun ah zarong hme tuan lo lai ka thla lio ka ngeih hna lo ti hna kan atu atu zoh mi na si sal asin ah rak share te mu. Nak tu tiah President Trump le Zelensky buainak kha cu kan hnuzat nu ngeih ni khan ai thawk mi sal meeting amah White House ah tiin rampi hi an i ton lio i buainak kha ai thawk cang mi si tikah maka tamtal hlanah khan zei tampalte a tuan bia te maw a tuan bia te tikah zei ruang ah dah kha buainak kha a chuah timi te kha kan van i ruah hna lai i mah cun media kan hmuh khawh ding ka sa ko le Russia nih Ukraine a laknak tuan vialte pawl le ke US a sar kan timi mu Russia nih a rak uk leo te pawl kong leo te pawl ka cu kan sin tia lo ma ka cu thoh che ding la tu tan zan ruah hin cun zei ruang ah dah tu bedok am boi le zei ni dah kha ban do boi nak ka chuah pi timi te kha zei dah chang lai timi pawl ka ka ban ruah na la ke ma le ka ruah kho tok te mo e By kum thong kum kul le kum hnih February thla khan uh, uh, Russia President uh, Putin nih Ukraine kha uh, avan ke avan doh kan ti ko te avan doh i makta kha President Biden chan se và President Biden chan ah kan ka ti about doh mi kha Kutphap a kan tlun tikah anih nih cun dai seh ti kha duh. Mah ti tikah dai seh ti a duh tikah daihnak lum kha a kawl colh cang hna. Mah tikah cun zeidah a tuah ti ahcun daihnak ser ti paoh timhtuah khin pahnih nih lungtlinpi hau le a ṭhami zong an si zong a ṭha lomi an si zong ahkhan aa daihnak ka ser lai ti ahcun ralring te khan biachim te pawl zong kha a hau cang. A mit in a sual deuhmi kha na sual ti len nak khan cabuai cung a phak khawhnak dingah khan atu dirhmun in cun Russia pa kha cabuai cungah biaruahnak te a phak khawhnak dingah khan a lem soi hau cang. Arong cu Biden chan ah khan kakthum an i chuan hna lo. Mah tikah cun tu bantuk khan minung million deng, million leng nunnak le ke ai khuami kan mah Russia le hi Ukraine le hi te. Mah si tikah US zong nih billion zahnih deng ka bawmhnak Russia ka Ukraine ka a pek cang. Mah si tikah Trump nih khan deih in ding kawl tik ah tu bantuk te avan amah nih campaign lio ah khan cun nikhat na ka daihter lai tiin khalam ka cu ke Trump a hual tukmi dah ti lo cu hiti pongman in tuah khan cun nikhat a ti dun ak cu ke ka daihter cu a ti dun ke se ti ka va si ko nikhat na daihter ti ka cu a thun dun ka rak si ve la lo mu ma hun ka cu va the sen ten atu he tlawmpal a tuah a van hnu bak kan deih ding khop he zuam chaw ve na ka chaw a a sining te khan a tuah se ni se ti na ka sa ha la ma zo na hin te khan anu zuam la anu zuam na ke min thu ko na de anu zuam na to te por lam ka chaw tam pi ka ka sim tia lo we a zaida a se tia chun Khamh nih hin ah phaisa hi ti kan pek hna tikah ke ah pek thlawh, bawmh thlawh si lo cun pakhatkhat kan ngah kham ve ding timi te khamh ah cu anih cu ah sibawi tam a si tikah zeipaoh khi a cheu te ahcun luan tuk deuh hna khin sibawi mit rumro khin zeipaoh khi a zoh caan khi a tampi i cucan ah a ho a ṭha a ho a ṭha lo ti si lo khan a thil kal ning le ka hmuh ning deuh kha ka van in ah hramh duhmi hna seh i. Cucu masi teika amah secretary amah secretary of state timi cu US diplomacy ramdang he pehtlaihnak kha Norway ke zelo rian a lak biktu Marco Rubio hete ma cun vice president JD Vance hete ma cun ram humhimnak lei ruan petu Mike Walls te pawl le macun ke phaisa lei tlaitu security basin te pawl kha biaruahnak ah khan a thlah tawn hna le Russia lei hoitu he zong khan bia na ruah macun Ukraine lei zong khan bia an ruah hna hi ti um pai kan si ma si te ka atu bantuk hin koi hau si ton khawng ding kha lam khan rak thok ngam khi si maka khan Trump nih hin mineral timi kha Russia ke Ukraine mineral kha kanmah USA kan cho ṭi lai i a miak mi kha za somma ve kan ṭhan lai hmun pai khan deal kha Ukraine kha a tuah a duh mi khi si mate ka makha puahnak dingah khan hehbia khan ke a luanciat zarh hnih thum ah khan zarh thum hrawng khan thok cang le makaka President Trump nih khan cun makha deal kha tuah i kamai US ralkap ralkap kita US sipuai kha Ukraine ah kan va um mate cun Russia nih hin US sipuai US interest um cang caah Ukraine hi a van zon hnong um tia lo ruang cu US i sipuai a thi a kan cun US ralkap kha ai tel kho cangmi si timi ruahnak kha Putin Russia sin a phan lai timi ruahnak le ma cu a bik in phaisa ngah than na ma cu man a thuk to mi te cu zeidah si te cun tuluk mineral he tuluk min pum tuk US nih a ba a kwe a zalo ai bo chim tikah China le i bochan tuk lonak ding zong kha ai tel chihmi si. Mah zawn te kan tlawmpal van tah na cun te. Mah se tikah Secretary of State Marco Rubio te pawl le tuan ka chimmi ka bantu daihnak ah ca minung a thim min ha pawl nih khan Ukraine lei president phoitu ma cung Russia lei i ke an phoitu cheukhat zong kha an ton hna la donnak ahcun Ukraine president he kan mineral deal timi kha te makha min thut ding kan hnatlaknak kha ngol

Kan deal kan ngei lai hi ma kan dir kan Russia kha cu boi tung rat khona ding kan atu kan out cho ma mi se ma si te ka ma kan min thu ding ka rak ra le an pen ning kan chun tlompal bia na ro lai ma chun zapi ya ken sina khan interview le bechim na an ngei lai ma chun rol ai di lai min thu lai le ta khan an pen chu se

Anih cu anih sinah cun, aa kai lawm tinak kha fakpiin a langhter lai. Nacun nan bawmh kan herh tinak kha fakpiin a langhter lai i nacun aa na thinlung kha naa khinh deuh lai ti ka si. Humble ke aa zalote aa na thinlung naa thlum lai i Okay, nai lomnak tu kha na ta do la ti khan bia an chang ta ti mi kha a report ba um le makha se le meeting long cham van ko le meeting chung i an an chai mi pol ke chol a lang na tha lang lo te ka na te meeting to di a bro na fa za pi se na ke media ma ek a bro na an ngai ma ka kha za pi ni van mu ma che se na ti tu zan tu tan tlau mi he zai da si ti a chon Zelensky le lawng te tangmi kan um. Ma cun Trump le uh, JD Vance US le lawng te tangmi kan um. Maka media a lang mi te te ke cu minute pasha chung kong te an boi mi ka se. An ke mi hi zelo ke conference zelo an to mi hi media ma yu te press an to mi hi minute som li minute som nga deng se ma chong minute pasha te long ka am boi nak se ma hlan chong minute som li deng chong ka lua ka ke mi pi se na kan tin mi ka om ka ma ka vet a sham thek rong tiang ka kai ma pum pa lon le voi voi thom ka ngai ka zau e le da se nga kai kai ka chai lo min hum som lo na no ti kan ka zau e an thawkka kha an caw ngai, an rem ngai. Mah cun thil khi zeipaoh khi a ṭha ti kan ruah dih si. Mah cun mah kha a donghnak le ti ka van nuclear ton chung i an ruahmi te pawl ka tlawmpal te pakhat hi ka van ka van in ruah cang hna te. Zeidah si ti cun Kei mah kha press hmaiah hmangkhat i bia an chim. An thawk ah kan Trump nih khan Zelensky cungah ai lawmhnak ngakinn an va an thawt ning ngak an va kap pawl amah lila lawng le tlawnah mi ralṭha an si tinak kha tampi a chim. Mah cun amah Zelensky zawn i kan phomh cungah khan kai lawm ve ti khan biatak in kan cun na ka sawm caah kai lawm, na kan bawmhnak caah kai lawm ti kan a chim ve ṭhiamṭhiam. Le ti khan bia kha an khan media pawl nih khan bia kha an van hal pah hna le kha chungah khan tlawmpal tein a highlight a van duhmi tu cu zeidah a si tiah cun pakhatnak ah maka Zelensky pakhatnak cu lomnak vive an tun ke Trump hna nih kan fak ngai le te ma chan Zelensky zong nih kun han thlak mo zetluk an da thong an thlak mi an tlu mi hna pawl an van thlak han hnak le ga zeitluk an da ke am mui ai ro ti mi pawl kha Trump kha hmanthlak zong kha he a piah. Trump zong nih khan army cu sitak te ke an tuar tuk hi te ti deu khan ke ngaichip ke zang zangfan ah thinlung he khan hmanthlak zong a zoh piak dih ve. Macun takhan an hai kal le macun lila zong ah cun mangchung lam zong ah cun Zeidah a um rih ti ahcun Europe lei nih phaisa an tho lo te, EU lei nih phaisa an thau tuk lo, US nih tam tuk kan thawh ti fa a chim lo kan Zelensky nih kan Europe lei nih an thawh ve ko, an thawh tuk ve ko ti le mipha mipha lei mipha zawn tete kan tu tan ahhin Zelensky hi tlawmpal te cu a ti a nam deuh ti khan a lang tuan deuh tuan deuh video pawl kan bo van zoh ah cun le Europe zong an thawh ve ko ba khum lam kuma cun norm norm pa te khan chun li kan US lo chan kholo che ti pun na kan aliang a kan te kan hoi ti le te norm te khan hoi te chung lai ko Yeah. Na caah cun Thawngmah nih khan a timi cu uh, France le UK president le prime minister le president lawng kha White House ah an ra i uh, anmah ralkap zong Ukraine a chiah ding khan an lung umnak kong kha an chim le kanmah US ralkap zong theih lo si ti tiang khan a ke a biachim ha khan hmuh khawh a si. le mah na tein fam nih a chim pengmi cu mi kan thih ti lo hau ti Pathian tam tuk cang a ti ma khazawn te ah khan Zelensky tu nih khan zeidah a ti tawn ti ahcun mi kan thih zongah Putin nih mah Russia lei nih an kan doh hmasami si ti kum fai kan Russia ṭhat lonak Putin ṭhat lonak lawngte kha nam hnawh Mah cun Ukraine hi security guarantee ti le ti kan kan thimnak te amah khan kan herh phunphai kan anam chih peng mi tam kha kan zeihmanh ke a buaipi rih lo le khan an chimmi ka takhat an hei dih tar lamang tawn le zeinak a sarih ti ahcun Ka te khan a kal le ma kha pawl ke ke am buin a chok han vi te te kha ka zo ah chuan chop pal te chu kham kha a ka ro lo nak le nan khan alung a sau alung a nem ngai ama ben to khan salo Zelensky tu ka ke ama zong chu ral kum thum kum hi leng tu ka ral tang ko um tang mi se ma te ka chuan amo lo ti kha chu chim ko se ve chim chim mo a farnak a mipi an thihnak te pawl kan hmuh. Russia nih a si lo tuk in vun doh mi zong kha ke a in dik ah hotelei cun khamh sinah khan kan sining he thei deuh seh Russia lei he a dir deuh rua ti khan a ruah pah ca lawng ah khan ta khan an dir khan kha fak pi khan a sim peng.

Ukraine nih hin Russia pawl lei he buan an ruah ah kan mah kan atal ve hau ti kha an chim peng. Le US lei nih hin biaruahnak timi cu khata lei kan ruah hna la nam mah kan ruah hna la i a donghnak ah nan duh sila nan thut la duh lo sila thut lo te tak na kal ding si atu cu biaruah an duh lo duh lo hman kan thei lo biaruah ding kan kan kan som lio hna se ti kan ke Ukraine nih kan biaruahnak an kan tel lo cun ni hi pise le mat ke san tle ke a tlaimi sawh ti khan ju khan porcelain khan mi te ke bakin a sim lama te khan US sa longah cun tlawm to te chu ke hna a hnawh deuh hna na te Ukraine lei zong kha a pel tu ko lo ron chu a ram se a ram nun nun nak le thim kong si te ka ke aram asin data ke am arian se ve ma cha min ben ve an pal pal lo ti ka cho da undu le ka fiang te ding te se na te ma ka di hun gal se na dong na ka ba kan jon cham ni bi hun se se na le ba cha sin na lo na to lo ma cha chen dik thil te te kan ma ko ram hrui tu hun te khen se foi la cha ti du na ke se la Mah khan thimnak ah anmah Ukraine phunglam piah ral lio ahcun thimnak tuah khawh a si lo an ti tikah a donghnak ahcun anmah Ukraine i Parliament zong nih thimnak kan tuah kho rih lo an timi kha amah i tuah lomi si lo khan amah acozah hrimhrim nih kan tuah lo ding khan a donghnak ahcun an van dirpinak lawng kha thawng an van thanh ṭhan i hi cu ma ca tete khan si, mah cun a hnu le van kir than deuh ahcun mineral deal timi kha min ka thut ko lai ti phan secretary Rubio te kha lekam a pek hna lo thaizii tiptu lila ah Munich i Germany i security council an tuah lio nak kan Makhar kan kan min kan thang la lo ti kan zang mi mai sim ta he ti um kai an mai ju sin na ti mi sim le Europe le zapi sin nang nan sin ti mi te ka voi ka voi mi te ka um pa nai chen atu zong cho US arab mi ka min thu ding ara le min thu ti building kan ro mi ka tu cho ma family thu ti ka security guarantee na kan pek la Russia apel ipum pai ka avan nam chi ban na ma te ka Atu bantuk khan meeting an tuah i tu cu video te kha tlawmpal ka van ka van piah lai i maka chungah khan ai thaknak te kha chompa te theng sen an ti le ke i hmuh thiam lonak te kha a rak um pah cang ko na tiin kha hmuh thiam lonak vialte kha buainak ah a chuahter ai thok ai ai thok nak zawn te cu atu kha mi ka zo'n video hin sale te Na zoh lio cu ahcun rak share rak share.

Russia nih hin atu bantukin na dirhmun hi tu Europe lei siseh a bikin Poland te pawl Ukraine Russia hi ai neihmi ram pawl nih hin na dirhmun an zoh tikah khi Russia lei hi a ṭang deuhmi a dir deuhmi kan na hmuh tikah meithin hna pawl khi zeitindah khi na ngamh khi na lehlu timi biahan ka si le Trump nih kan cun aho le nih a tangmi ka si lo kei cu US mipi lawng

a van i thlak le a president sing a boss pa van dirpi nak phun deuh khan yes nih yes a foinak in a dang a chim mi ka ti lo na te khan a sum du mi phin ko cho a hlan leo a Biden chun leo a khan ke US te hiti bomb so so le hiti mur ka long te khan he te khan kan sun ni atu cu Thosinan pang nih hin uk cun tuah taktak khan a van i timh mi sin tikah US a thatnak cu US ram a kan thutnak cu diplomacy ti le ti bantuk in negotiation peace deal tuahnak khan ti ram te kan doitar lamam hi kan thutnak se timi kha a van chim bok mi ka se ani ka cu media le an hal mi kong kha a van nih min hak se mi ki zon te kan pel lo na ding ah amah Zelensky kha direct a chim i cun media biahal nu kha ham nih a lehmi hna kha vice president i kha a van bawmh vemi kha si. Latu cun mi US kan thatnak cu diplomacy a ti le te kei hi bantuk hin ramkhat lal kha chawnh buaknak in chawnh buaknak in ral kan deihter rian kan tuan timi a van chimmi zawn te kha atu i Ukraine president

What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What, what se ma chon te kha te hi ka lona tampi ka van chim mi um na te khan ko te long khan point te long khan ka van chim lai e ma chon a chim mi tu ka cho diplomacy ti mi ke khon biak nak khan a mor ka khan kan dei ka ti mi ka zona kan te maka Zelensky ni khan A van hal ṭhanmi kha si. A van hal ṭhannak kha cu Putin nih hi- hihi minthutmi tampi kan ngei cang a ti. Voi kul le voi nga leng a kawh a ti. A zul lo ti khan a van chimmi kha si. Le President Trump chan lio zong ah khan a kan doh. Hiti Obama chan Biden chan atu zong cu President Trump a si ṭhan le a- atu cu a ngolter lai na ti khan Okay. Putin nih Putin nih hin uh, zeitik hmanh ah a tuah ke min kan thut mi ke eh, a fawh peng a zul bal lo mi si tikah van cu nak si tikah mah si tikah zei bantuk khi dah diplomacy na ti duh mi cu si tikhan a van hal tha mi se le mah zawn te ah hin uh, Zelensky kha tlawmpal te ki uh, JD Vance chung hana hin ai chenat lo mi ke se se la alo A ruang cu diplomacy a van hngalh i kan JD Vance kha ton da a chimmi kan kan an van zoh ma ta dang nan zoh tikah Mr. President ti kan an min te kan an au hna tu cu ma Zelensky bak nih hin zeitin au ti cun JD ati amin amin pakhat nak au le hi min hi keimah pumpak hmuh dan te media zong mi hi zawn hi an char na ka hmu tuk lo Mah si tikah JD ti kha a van auh tikah khan mi ahhin cun JD Vance te tlawmpal te cu a thinnak a thinlung ah zeitin a um ve lai tinak salah cu le JD zei bantuk zeidah diklo hi bantukin Putin nih buin a phopi pemi kan zeitluk kan thu zongah a komka a khrim thiam dat zeikhi dah diplomacy timi chun bik in raldeih ter na ti mi na zeidah na ti dunak sei ti kan a hei ti mah zawn ah hin mirang holh he a pakhatnak le a hmanmi si lo tikah mirang holh he a thiam tuk ko na te khan cutluk in mirang holh kha duning in a chim kholo te ka o tangmi zong a lomi zong ka se kho men na te min ka JD ti bak khan a van chop chop le ma zon te ka van te man na ta ta do What do you what do you, what do you mean? Going through a divorce or child

Atu i diplomacy kan chim duhnak cu na ram a rawk lonak ding ah kan ti khan a chim. Mah kha atu he tuah kan zuam cu mam mi cu sei ti hung phai deuh khan an chim. Le nan ram he piatan a um lo maw ti piatan a um lo um lo a um ti na co thlang maw ti tiang khan a van hal le atu kha tlawmpal te mi kha kha ka van i thuk tak mi cu mi kha zawn te khan se le mi hi zong a hun president kan nan hmuh nan zoh ahcun te khin a hi um so so ko rih

vaihzalo nih Ukraine president nih ral ah cun ral paohpaoh ah hin cun buainak a um peng a ti mah caah cun ral kalning he kan hramthawng kan van i ruah lai ti khan a van ti tuk a van chimmi cu ral um paoh ah buai dih cio si ti se fa kan tong cio ti Nate tu cu nan nih cu te rili ti ke nan nih khin an ben hna tikah atu ahcun nan ing rih lo. Natein hmailei ahcun nan in ve te lai ti khan a van chim khan Trump nih khan ai thlah colh le zei kan ton lai na thoi lo ti khan a van thlah colh le hika zawn hi ai thawknak a si. Ngaimakte kha hika zawn bak khin a chimmi Redivance an i chim i kan Trump kha a dai rih ko hna ti khan atu ahcun USA nan tong ve te lai ti khan fahnak nan tong ve te lai timi biak a chim khan Trump nih khan a duh ti lo. Le mah zawn ahcun Zelensky khi ai pelh tiah kan ka ruah. ruang cu mihi lungput ruang sala le mihi lungput he mi tampi lungput a um se USA an boi tor tuk le san nan ton sang am te ko lai ti mi he ke mi tampi lungput a um se ma te mi zong ma zong he ma zon an chun a lung chung te tak a um ka adok a thung la kan chona influence nan ngai nak ke a zor deuh te la ka chin mun se ti un ti le mi ke cho a tam mui sa sok mi kha si na pei zong he kawram mi leng ni kan cha chun upat ni kun te in atu na pei kha chu a sai ti kha chu hi ban tuk lei cho kat a thei mi ka ti lo te ka na te khan champal te chu a zau che deu ko ki ban tuk zapi bia ban ni ru nak te pola chun te le ma si te ka

Le mah zawn ah khan famh hla a langnak a lang bak cangmi cu a duh lo. US nih cun an van ton lai timi pum kha an van chim le kan US nih zeidah cang lai hmai le timi kong kan kan chim hlah na thei lo. US kong na thei lo hmai le kan ton dingmi na thei lo kan chim hlah a ti le ta khan bia ka famh kha tlawmpal ti sin hang hang ti ka a lang komi se a lang chau cang le ma kha khan khatale ma cha tu cha a chim si chang Zeihmanh te ah Russia teinak ding a khap na ti le zeihmanh na ngeih mi um law US kan um lo ah cun zeihmanh Russia he biaruah khawhnak ding hman ken chance na ngei lo ti dunak ka si. Mah caah cun US nih hmailei zeidah kan ton lai, fahnak kan ton lai timi kong na thoi lo chin hna ti kan vun lehnak ka si le mah zawn khan Trump cu thin hlan khat i thok cang ka si. La mah zawn ah kan cun Zelensky kha keimah pumpak hmun ah cun a palh bak tiah ka hmuh le Trump nih mi zawn ah cun US a van ti khan ke a duh lo nak tikah a duh lo khan hitin tum ti hlah ke teinak ser kan i zuam mi se le zei hmanh kan mah tel lo in Russia he bia ruah khawnak ding ah cun khak na ngei lo ti a ti dun ah se ma cu lawng su lo in World War III vapi pathum sok ding bin tuk um pan luen te a cha mi do na si hi ti um pai kan avan ti chang le maka kha Trump ad hoc nak ste

aa kai lawm ti kan voi hnih voi thum ka chim cangmi si le natin a hmaanmi pakhat tu cu thimnak a cuh lio ah khan mah Ukraine president he Biden te lei ah khan a rak tang i Biden le ke thut ka biachim bel ve mi kha zawn ka cu a chimmi ka hmaanmi si natin

hi bantuk biaruahnak ding taktak he experience a ngei tuk lo tinak kha a lang ngaimi si a chim mi a hman ko zong ah cun chim caan le chim lo caan um le mah cha cun mi zawn hi cun Jenny Vance ka tiah khan ka hmuh dan si only about the war you He's can not speaking loudly. He's not speaking loudly. ka mah ka zon hin Trump kha a duh tan lo hin nak se Mapha JD Vance kha khat i a van chimmi khan Trump nih JD Vance a van chim khan mah Zelensky nih khan hiti na aw na van cawimi na aw na van cawimi nih hin mi ralkong he nak chuahpi lu tiam in na ruah ti deuh khan a van hal tikah khan Trump kha maka kut ai thlak cang a aw a hrang lo ti khan a van chim cang le mi hun zong he Zelensky a apat a bak

kin el lawng te kha si chang te ka na ten kan atu zon ka pahnih si te pakhat na cho US ne mai le ya nan van tuar ve te la ati te ka kan ma kha zon kha Trump ni khan na adu lo mi ko se ma te ka khan athin ha nge mai le kan ton kon da thoi lo ti khan a o kha avan shamong chang ma Trump ka JD Vance kha a vice president a si te ka JD Vance ka Zelensky ne a van chim dan thu cu ma kadon ka tan Zelensky ka a pel tia khan ke ma pumpa ni ka mu ruang chu na o na choi ti na chu a zau chiang ai na thapo kha cho zapi mu lo mi ke in ka khar khu mi meeting te pol chun a chang long ma mi se ko te ka report media kip ni kun chim mi sina te tu chu media maya agri kung US media mai bak a kan la international media han om ma kha na mai ha khan na o fa pin na choi ruanga ti phun pai khan Zelensky nih van ti pek ah Jerry Vance i a bo a boss pa kan ti ko la cun president Trump nih khan a van dir kam fak pin o a choi tong lo ti lam ka khan cun na ram he in trouble na ram he a buai tuk ma ta cun na ram buai nak he pet na he phi chi na ti mi se ti ka an ke a van dir kam ka khin cun te a buai chang la ma ka kha mi thozong thong sang te long kha media ke ba kam ni se aham thok le mine som li thong tong ka tluang te kan kal na ten to na ka chimin du kan ma thom mine som li ka na va zau te ve mat lo Zelensky he apat lo ti ka cho te ama atat mi la tat lo mini pan te zo na adang la na te in sampal te cho aluan deu ke atan lo caan ah kaan a chim lo caan ding ah a chim zapi hmuh lonak te kotka khak mi chungah i ruah ding mi pawl kha media hmai ah chim lama tikah cun macho paul ka va to atha ti bara khan maka tha me an ton hana US senator manong ta khale ni bi an cha ta tin dong kha report da khan atu ka van chok tan avan chok de khan tutan hi chu Zelensky nih cun a ram caah nunnak, thihnak, humhimnak he ai pehtlaimi si tikah a sensitive hma cun ral tangah ral in bom he meithal in nichiami thi, mizaan ralzaam an um, makhaw chungah kum thum leng bak a ummi a ummi si cang tikah diplomacy nganpi zongte a duh an duh ning khan a thiam lo ti kha a lang ma cun Trump nih thei lo hrimhrim Trump Biden bantuk khan a ruah sual ti kha a lang a si lo sin thei ko na bu in media ngai ah kute da un kan ma cun pressure Trump ka pressure ka pek la le juk khan lain otan la ti mi ruah na khan a ruah ca ah khan ai tal a ruah da ai tal do vak natit ram chak bia no am ngam mi president phom yang kha kan dam chu din tan se he putin a so ti mi po ka chu a bit mi lo ti kha a se ve thiam thiam asina te en a chan le ai ruwa ni le media man ai tim mi ka chu tlumpal te ai ruwa pal ko ti mi te kha Keimah nih ka hmuh ning seh. Natein Mirang fa seh. Ram hrakkoitu dirhmun in cun ram ca kha a zoh tikah maka kha a dirhmun kha a home nih khan soisel silo khan. Natein US fa mi a si. US no tak cun a kal kholong si congpalong ka van chim lai i. Mah ca cun bantuk ca na cun pump kha Hngate zong in Trump nih khan na ton tikah ti khan senator pawl zong nih bia an cah kami si vialte kha ngai lo khan amah a duhmi nam suahmah nam suahmah nam suahmah te khan a tu bantuk kha van chuahnak cu macal pahnihnak ah EU lei ca tlawmpal te kan chuh mi an buai hnu hna kan EU ah kan Europe kan kan London ah kan EU tong ngai a ho te khan thangthak chim hna hna ka hen thla le fapo na ka cho European ni US lo in Russia an tu la lo Russian an vat na mu no ngun la lo ni ka cho a fiang mi se US ta nak lo in Europe vialte lung lai rol di mana pen lai ka ka an tong lo lo a ruang cho Russia tang kacol ralpi pathum chuak a si. Mah tikah US lo ngaingai khan a kal kholo tikah Europe nih an theih na. Europe pawl an ton lengah khan zapi hmai cun Zelensky kan dir kam ti khan an ti len. A chung taktak ah cun zeidah cang ti cun Zelensky kha USA na rem hau. USA ram na tuah hau ti khan an nung chih. Misa kha kan theih hau. Ama UK Prime Minister zong nih Europe nih zeiti zeitluk in kan va ke kan dirhkam zongah US kan herh ti kha a zapi hmai maka khan a chimmi ta cu fawn. Zelensky kha ram caah dir dih kha a fiang latin diplomacy tu cu a thiam lo i Trump he a thei lo ti ti kha a fiang. Maka kha media kha hmang khan Trump he kan nei tang se ti khan ai lam sual ai ruah pal timi kha alang la trump he van zo tau si lo trump he ni to kun ka siman to kan a fut na atampi a fut la na atampi bu thiam thiam menong dil hot su ko lama ang kha menong su ko na te ani tu he a business lei kun thil a zo deu tuk to ne zai po ken deal kente a deal negotiate ito anak bai kan amu di lemak na si tikah khan tlawmpal te cu a ke theih lo ah khan cun i per fawi le tuk mi ka si atu ban atu zong hi ni cu a tho nih va tei le va tei lo a ho dah a miak lo kha a tuak lo minung thih mi kha ngol za cang se million lian kha ki le fa nak an tuak cang Mah tikah cun ah paw mapa a thimi paw a fakmi hna pawl kha nu le pa a ngei dihmi an si. Mah si te kan makal hna kha ngol cang seh ti kha duhmi si. Cu pinah an a timmi cun deal tuah he deal kan tuah lai Ukraine hi deal kan tuah hnu kan Russia hi atu hi cheese tuahser hna dingah biaruah ding hmanh te an biaruah lawng ka si pis an duh le duh lo hmanh kha a thei kho rih lomi si mah tikah cheese kan ngeih mehi kan mehi paul hi mehi paul hi kan kan kan ngah hau ti kan ukraine le nih kan chim tuk kha i chim fawn ding dir hmun ah an um rih lo around cu cu

a kal kho lomi cu tikah fak a dirhmun bak si. Fak a dirhmun cu mineral timi kha bil kha min kan thut lai i mi hi cu mi hi program he kum nga ruk ah dih mi si lo min kum ka da mineral he tha mi si ti um phai ka an zo di hnu an cho hei ti um phai ka chun jen ke kum kum sa hop pi khat san ala mi si ma si tikah mi khin ni khen ani ne ti mi chu US interest mi ram a si cang tikah US sibawi kan luh cang ahcun US for example US kan um cang ahcun Russia nih maka US kan umnak ram Ukraine kha a van ti sual ahcun US nih khan kan mi kha kan kilven hna bantuk khan Ukraine kha kan umnak in press mi si caah ti khan Ukraine nih Russia nih Ukraine kha rak ting hna law US sipuai um ahcun ti kha an in a kalpi mi se ma cun Russia nih peace tuah kan duh ko ti khan sena te khan negotiate tuah tikah khan matrik hnu tuk lawngah khin cutin cutin timi kha va e ruh te ding timi kha ani nih a kalpi mi kha cu a si. Macun mineral a duhnu zong hei zulh seh ti zalo oil te pawl le zalo gas te pawl te tampi chungah te mineral hi tam tuk a chuak lonak ram si tikah Ukraine he tampi a chuakmi ram si. Macun China he tampi hi zawn ahhin US nih ai bochanmi si tikah Ukraine sinin mineral pawl a lak ko ahcun China zong kha ke ai rinh au tuk lai lo tikah China ke i zuam nak zong ah khan ke mah na ka pau te ni nang bo chin ko lo kan i bo chin tu bo chin tluk hau lo tiang tiang lo bo chin ka adu lo te ka China lei mu te ta zong ah kan mi hi he ai tik mi ka se ma se te ka Mihi an tu cun maka deal kan tuah lai i maka khan raja kan i chun tikah ke a detail pawl mu ma cu zat cu tin sulai tin pok cu pom ruah tila timi a palpi mi sim Zelensky tu nih kan cun ka live track lo ma Zelensky tu nih kan cun security guarantee a ti le kan ram ka ram himnak ding caah aamah ti te a ti pemi kha si. Mah si tikah Trump zong Trump kha cun hi an thih ti lo hau ti kha si. Mah cun US nih a lak kai in hei ti a phaisa pek i Bob i khi zetik dong te lai ti thai lomi ra la i tel tuk kha a duh lo ma cha cun dongh ter kha a duh mi khasin ka zon kha ya Russia pi mi vumpai le ti pot cho a chim so mi khase Russia cho Trump ni chun a ti ni ma na lo a ra zonga khin Russia a mu tuk na lo China tu na ke a ra de wa a mu na na te kan Putin ke mithalo a si kha thei tuk na North Korea he Kim Jong Un he tlawmpal an rak i ton lio zong kha he ti khan kan an soi na te kha ani to deal ka du lo wa chon na ka du lo te na loi tuk ko na cho khaban to na tu dong he Russia dong he Russia ni chatin chatin ti adu lo chen ka du lo ka loi la loi te te ha he a loi tak ding kun minung ke se ko Russia ti ti mi ka cha Trump huatu le nih khan an chim sawsawh mi khi Russia ṭihning um lo lo Putin a ṭhak lo lang ka theih tuk natein tutan buainak tuah kan cun Trump nu zong nih khan tlawmpal te khuatarum ro khan he fak na ngei lo kan mah lo na sek kho lo ti he va chim len zong kha ke chim chim lo lawng ka mo na tu ma zo na kan chun ke president dir mun president be chim lawng ke alo tok lo ma cha chun tu te na chun a pau pau ta a an am na ne tok te in am ta chiu di ti kha a ke ma ka mo na so se na tin pakak tai tu pakak te Putin president Putin tu kha a tai tu di hun dan to kun a dir mi ke se ni ke Aruang cu kati US le Ukraine kati an buai ahcun Putin caah cun vankhut a si tiah le a duhmi poah a tuah khawh lai ma cun negotiate an va tuah taktak ding zongah khan US nih hin Ukraine le hi cutuk cun a hlan bantuk khan an tlanh hna lo ti theih ahcun a hngalmi khi a tampi te lai. Nukum nung thai te ka si tikah Putin ka ti kana cun ai hlok mi khi si. Le khom zong ka a mawh lo. Ruang cu US ram pi pakhat nang zong na van tuar tu lai ti cu ram pakhat hruai tu nih kan huk ti cu ma mi nan ram te ina ti a zuam cu ma mi ti ka kha na na ram zong nih mi beton na van ton te ya le na thei te khola ti ve be chin ka chu a a pau chiu va si hman a kwan ti a thin han ka a foi ma ta chan process da a repeat kun chu kham ban dok chan i sum kho te ka a be mi mi se mi kham ban to na kon chun a ma ka cho mai ka ka hom mani pho mi so le ka ma ka kong ka chin ma se tik sala di mi ka se ko na te kan he te ka pe chi ve ma chen na o a tha to ti mi dong ka van dir kam hoi le maka aw sang kan mong hak chun kai hak se gal an no di ko tam pathum kan le veni vans tu ka chama kha zona kan chon ton ka chim ban bakan a ke campaign yo i thil kong te na ka cho va chim len ka lo maka po ka cho JD Vance zo mi han chon experience angai lo timi te ka alang ngai ngai na ka se le President Trump cho ban to kum li long personal rak tuan ta ma chun business an tuan te ka bil a tuah pengmi cu tiah express ngei ngai ti kha a lang a tuahmi a chimmi duh le duh lo kha cu phundang va si le mah zawn ah sia cun atu he zeidah zeitin an remh kho lai maw timi kha biahalnak cu nganpi cu si mah tikah thakmi atu na bang cu Ukraine i Biden chan i bawmhmi pawl kha atu kha a thih chung force a tin dirter chung maka sullam cu Biden chan i heter atu kha Ukraine kan dil natin ka Biden chan ro i an biakammi vialte ka thute zong kan zulh thluahmah ko tu ke natin tuni a luan min hna pakhat pahnih chungah khan a ngol tar hna ngol ri u a ruang cu chi duh in an duh le bak le duh le bak lo ka thei lo ka thei ka review da lai ti khas a fawi na cun lami he kan ngol pai ti nak sala ti khat kan ngol chung ka review da lai ka zau ta lai em ka kan dikhiah nak ka tuah than te lai ti dau kha avan chung sama kha ne zo na chim te tu lio i Russia do na ka moto pagers in kot mi te pawl ma cun va te ti tilli in ka kuat mi thilri reo te ka US in kuat ding in tinhmi schedule soimi kha an kuat i lo lampi a thanmi kha an phak man ulam i port mo powa khan an dir tar vela le bu khan kha an tar ti lo zakha an um amnak an dir tar chung la la in zakha rup in zatak mi se le hnam nih hin Ukraine he cabuai cung ah ra se ti kha a auh ka se mah cun Russia zong kha cabuai cung ah ka he fawi deuh nak ding ah khan a auh nak ka se mah cun Trump nih cun Ukraine president nih inn vang i na ram nih na ton ve te na ti mi a van chim mi te pawl le heh tiah a van an i elnak pa na ka kha a duh lo na zong kha ani cu a tel pa ko rong ka mi duh lo se mi thin ko se ma kha te ka na fa ro a khan tu ka US ni ralkap le bom ralkap le bom na ka a ngol tar chung le deal tar chung le ma cha chun tu chu Ukraine ka US lo ni bom ding mi timi po ka Ukraine a phan tin la a foi na tan a fa te fa ngol khan chung chon Mah si tikah natik man keimah nih ka hmuhnak ahcun Ukraine president hi phun hnih in a um. A khat mi cu zapi hmai ah sorry se Mr. President a thil hate sorry se kai te ka khuati ka chun du nak sala kai tal sual me se i te thian lo ruang se hit dio timi kamo mineral deals ka min lak thut lai

sorry si maka kho cu ke ruah lo ning kal sualmi si sorry si US mipi le president chun dipin khan akan ti lai e maka khan chun mineral deal kha min kan thu lai ti lai le min an phut chol lai maka tu yi a deal tarmi pawl zong he akal ke pe zo than lai e matan Russia lei kha cubawi cung phang kho ding khan an zuam cang lai le cang lai tiah kan keimah nih ka hmuh ning si EU pawl nih atu cu hei tiah tatkana US nih takan thil ka kawl lo ti khan EU nih khan a kana dirpi ko um van ti zong khan EU zong nih khan zeitihmanh in mihi pi hi an deitar kho lo ding mi kha an fiang di ato zong to la lo ma cha an bachet zong nih khan a ke an ti kho la lo ma cha cun US lo cun mi hi akal kho lo mi si ti kha chom ni thoi Russia President Putin nih khin EU pakhat a ṭih hna lo. Mah ca cu EU zong nih khan Russia in a ran ṭih lo ti kha a theih an theih tuk. Le US President Trump tu nih cun meithal puah hau lo khan atu bantuk hin taleilung a fah zong ah khan daihternak sibawi cun timi a dirpi mi te mah khakha atu hi a vun hmun le khatalei cun ngeihchia mi te a si ruang cu

Zalo nih Ukraine president nih hin zeiti paoh in sorry se ti lai i ngaihthiam a hlawt ti lai timi kha keimah ka hmuhning sih le mi zawn ah hin hodah palh lo ti si lo na te khin mah zawn ah cun pakhatnak bik ah Zelensky kha tlawmpalte cu diplomacy a thiam lo, thawng a thei lo. Mah cun a mawh lo mawh lo ti ka caw tuan zong ka chim cang caah maw chim lomi kha ma kha Trump kha hruaitu Okay, Israel Benjamin kha Benjamin Netanyahu ka te Biden chan leo khan Biden kha adu bak lo chu Biden nih ten a chair senator hna cun Benjamin na kha resign to si ti khan an rak auh ve ṭhiamṭhiam ko cu le US a rat tikah Biden he na ton tikah khan Biden kha a duh ngai tiah khan a duh lo tuk kha hopo nih theihsana te khan atu bantuk Zelensky bantuk kan he tiah a nam lo he ti a nor lo he tiah media kip a biachim khan Biden a ṭhut lo nak kha pathum a chim lo. Biden he riantuan a si khawh chung ruang cu US herh kha ai ṭhen tikah Biden he ka si khawh chung riantuan khawh kha ai zuam. Zelensky tu cu maka kha a thiam lo ruangah US kong hna ka he eventually President Trump ka zapi media hmai ah khan a halmi vialte kha te a hnu le meeting ah i ruahmi vialte kha media hmai ah ka hal la cun tlawmpal social media pawl nih pressure an pek lai Ukraine lei a ṭang lai ti a ruah cik a ruah cikcek mi kha le US nih kan tonmi harnak he nan van ve te lai timi phun khan a chimmi kha cu Trump caah khan cun ani te a personality te na ke na bang khan cun zeite hmanh khan cohlan awk an lom in biafang pawl an si caah tu bantuk khan a van tuah mi se le ma ca cun mi hi cu Ukraine pawl caah cun ngaihchiang a si thil pahnih lawng in a kal kho cangmi um. A ruang cu Trump cu tuannak a chim bantuk khan milung kong si ma cun billionaire paoh hi cu mu hau paoh khi zei chim khi an duh tuk hna lo cu ani hon rum si tik ah chim khi a duh tuk mi phun si ve lo ma tik ah mi cu zei te paoh hin Europe hna zong nih Zelensky kha an nam lai i ngaihthiam a kal hrimhrim lai si lo ahcun a resign lai i hruaitu thar he khan rian an USA rian an ṭuan ṭhan makhalam pahnih lawng kha a cang lai tiah khan keimah nih cun ka hmuh ning si. Le ram kan ram a buai lio sivai bantuk in Ukraine pawl caah khan kan ngeih a chia la khata le cun Ukraine pawl caah cun lungnuam lo ngai cu si natein mihin nih a lang chungmi cu USA power a ngei rih ko mah caah cun a power hi Biden an hman ning kha ai dan cio lo maw nih kan cun a power ngeih ning kha amah nih a party a ruah ning kha ringmi kha si le mah caah cun US lo tak cun hi ai pishin khomi Russia hi ai pishin kholo a ruang cu Russia cu nuclear ngeimi si caah mah tikah zeitikhmanh in Russia doh le Russia a si lo ning tuah kha cu dai tluk in President Putin cu vawlei cung a sual bik panga chung ah men a kan teima kalo nak bacha a sual bik vawlei cung a sual bik panga chung e tar mi kun e tar tu i Hitler te paul tuluk e chamen mau te paul mu ti Vietnam koi tu te paul he ti um pai keben tuk um pai he ken ama zong he ke ka zin chung e tar kun se Mah caah cun President Trump nih hin ralpi ka si ral tuk ka cu ralpi pathum chuah a si ti kha a thoh tikah mi bantuk a kalpi ning si le a dik le dik lo a ho dah a pelh ti ka cu tuanbia a chim ṭhan te lai asinain atu lio cu a buai tuk mi si caah ka hin keiman ka ruahnak te kha zan ah ka hin ka van ruah ve min a si le thampang tang te ka hin Facebook le te a hmailei zong ah tlampal le te video le te zong kan ka van pate dang chim ka van it rom la mang lai e a ma ka ruah nak se a chetin nan rak ro ve healthy so nan ruah ning pol khan nan rak ro kho ve ko mi he to na ruah ni tha ai dang di cheu lai asina te in atu ka van chim mi ke media chuan nam lom atam pi atam mi pi lai aron cho media ke pa khen

Hopefully Zelensky tuk lawng te thin long ta a hman chu lo mi sa long cha an hman ve ve an ram cha khan an ton ve ve min se te khan adong ma ka khan chon Trump ni khan chon valei pi ral kum chho lo na tin kha a ra ri le Russia cha ton ka chiman dok en ma super power ram se ma te ka rai rai cho chan China ni zo no ko la chama Zalo hmanh nih khan Myanmar kan kan kawlram hmanh nih khan van dir tam la Russia lei kan mo ma chu sat chun Russia chu house of power a ngei mi si tikah ralpi pathum chu a chang man ni duh mi salo ma cha chun Trump he Trump leo i nuclear kha ong le tin anung an ti mi tu hi ama tu li la tu ni an rapi pathum chho lo na ding he ti akun mi ha ka lo chang le valei jong ko tin nak se na ten a me cho an phi sin ko la ruang cho a tuan le tlai lang si an pi sin lai la Ukraine ball dong kha na cha Ukraine ti bom na di ti mi dong he Trump ni hin Russia ni a zuan no la la chake a to lai ti thi a chen a to lai ka zum lo Russia ni hin a kal ba chutluk frak tan Ukraine hi a tai ken a tu lai ti ke a zup lo ruang zong kha to mi slai tia kon ka ro e adai song mi cho chaboi chung na ding kha ai tinhmi sem ahcun US kha nu kha a duh lomi kha ai tel hrimhrim anih cu mah caah cun zeidah a cang lai timi kha cu kan zoh hna lai i natein ka dawh ka chim tuk fawn Zelensky nih ngaihthiam a hul lai le an tuanti than lai i President Framni Brexit ti nemam lo Maksetho cu khi a dang voi dang zo kan chim te lai le khi Trump he ṭanh ti zong khi ka si lo ṭanh lo zong ka si lo a sin ti ka si Russia ṭih ne bam lo sanction zong atu zong a pek peng a chiah peng ko cu mu sanction zong ka atu a thim thim ko ka khong phai ti tikah Russia he a ti khong phai ka chim ka cu khi thuami pawl an si ma cun Ukraine he cu atu ni te chun kampal te chu lungga thoi ngai cha an se na te in ton ma ka ka chim ban tu kan ai din lo sial chon ni thi ma la ma ka kha a sa ka salai e ka dik la dik lo ma ka ka van ke van van nge than te la ka dik ka tu ke asang te la dik to am hi kha a dik lo a kan chim a dik lo ning kan kin van ro tan te na la Natin sorry ti lai in a tlamtling hman ko lai timi te kha tizan ah ka van in ruah duh mi hna si lai. Wel lo tu nam lom lo dong thei lo natin a hnu ah cun tlawmpal nam van zoh te ko lai i insight te analysis ko te ka kin thong pang chin so to lo kan zeruang da chang ti mi rum pa let me write la Ukraine kong he te a tuanbia tampi Ukraine an mawk lonak a tampi a ruang cu te Bill Clinton chung in nuclear zalo an an nuclear theory wa ti ap kong chung phai jang ke tuanbia ke um le mi ka chu voi dang long a chang si le kan nok chim te lai protest na ma chan kan chim te lai ma ka kha na te tu ran cha a pak mi si cha kan ma gon te tiang ka na si ko se lo thong pang kan zo chel na lai ka mai lei tu kan tong than te na lai